F'dak iż-żmien, Ġesù qal din il-parabbola. Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jira. Meta jidħol mill-għalqa, se jgħidlu, Ejja isa u oqgħod għall-ikel? Jew, Lestili x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int. jaqgħu Se jroddlu ħajr l-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati, għidu, Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-Mulej Tifħi lilek Kristu. Inti tagħti mill-aħjar minkejja il-prezz li għandek tħallas. U aħna M'aħniex bħal qaddej tal-parabbola ta' Ġesù li nistennew ħlas immedjat tal-ġurnata tax-xogħol tagħna. Kemm hi inġusta għas-sid li jiġi sfurzat li jagħti dak illi wieħed ma jistħoqlux. U aħna ma nagħmlux l-istess meta nkunu assertivi biex nieħdu dawk li aħna nsejħulhom id-drittijiet tagħna u ngħidu Jien nagħti biss xogħli u xejn iżjed. Imma min se jissodisfa is-sejħat tal-imħabba? Ġesù uża din il-parabbola ta' dan il-qaddej li jagħmel dmiru biex jispjega li aħna qatt ma nistgħu npoġġu lil Alla bħala debitur tagħna jew nistqarlu Li Alla għandu xi ħaġa x'jagħtina. Aħna għandna nqisu lilna nfusna bħala qaddejja ta' Alla. Hekk kif Ġesù qal għalih innifsu. Jien ma ġejtx biex inkun moqdi imma biex naqdi. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 20 vers 28. Is-servizz tagħna lejn Alla u lejn il-proxxmu it-tnejn fuq bażi volontarja u huma azzjoni libera ta' dover qaddis tagħna. Wieħed jista' jkun voluntier fis-servizz pubbliku jew jiddefendi lil pajjiżu bħala suldat. Bl-istess mod, Alla jistenna minna nagħtuh il-qima u t-tifħir li jistħoqqlu. u bil-ferħ jaċċetta din ir-rieda tagħna ħielsa li noffru ħajjitna għalih u għas-servizz tiegħu. Dak li jagħmel l-offerti tagħna moġuba quddiem Alla Hija l-imħabba li biha aħna nesprimu din l-għotja tagħna. Min iħobb vera jagħmel dan b'sagrifiċċju, b'ġenerożità u mingħajr egoiżmu. Kif nistgħu aħna inħobbu lil oħrajn mingħajr egoiżmu u mingħajr kundizzjoni? Alla nnifsu huwa mħabba u jimla l-qalb tagħna b'dik l-imħabba li biha aħna nagħtu t-tajjeb tagħna għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Jekk aħna inħobbu lil xulxin, Alla jgħammar fina u l-imħabba tiegħu issib il-milja tagħha fina. Alla jonora lil qaddej fidil li jħobb b'ġenerożità. Huwa lest biex dejjem jagħti l-għajnuna u jaħdem permezz tagħna u għall-glorja tiegħu. Aħna għandna nżommu f'moħħna illi minkejja kollox Alla qatt ma huwa midjun lejna. L-imħabba tiegħu tqanqanna biex aħna natuh l-aħjar. U meta aħna inkunu għamilna mill-aħjar, aħna inkunu għamilna biss dmirna. Aħna qatt ma nistgħu naqbżu lil Alla fil-ġenerożità tiegħu lejna. U lilek, l-imħabba t'Alla tqanqlek biex tagħtih servizz mill-aħjar? Mulej, imlili lil qalbi bl-imħabba, bil-gratitudni u bil-ġenerożità. Għamilni qaddej fidil u żelanti tiegħek. Għażiża Marija, Omm maħbuba tiegħi, agħmel li jien noffri ħajti b'ġenerożità għas-servizz tiegħek ta' Ibnek u tal-oħrajn, bl-istess mod kif intom ġenerożità kbira